Jien kollox magħmula, anka l-paċoċċu għamilt jien. Ej, ma jimporta.
Għax kien vera rqiq u baċċaċtu. U għaj, ma jimporta. Serjeta! Sinjuri, maħna fl-istudio għanna l-Ilenja. Kif yes!
All right, bomba jena, għaddejna u l-ġenni u barra. Ilenja, rajtom l-episodji sissa?
Le, għadni qas rajt xejn, imma kull ma rajt naqra fuq l-internet. Fuq fuq.
Fuq fuq, ta' fuq fuq rajt. Issa tlaqt bħala l-iktar waħda favorita man-nies, kulħadd iħobbok u jgħid kemm għandek karattru sabiħ. Taf di tafa?
Efem, mill-ġol villa, kont il-favorita. Imma mbagħad xi ħriġt ukoll tipo qaluli ħafna affarijiet sbieħ. Imbagħad imma kien hemm punt li daret tikkażajra l-biċċa. Eħe.
Għandek idea fejn taħseb li daret ruħi? Eh, mhux meta kellna biċċa minn wara ta' Rakel. Jisek daret ftit. Daret naqa' daret naqa'. Għala taħseb. Jien naf dak il-ħin għad x'daħallu fil-kantunieri ta' moħħu dal-bniedem. Għax inti kultant tgħaddi kumment u qatt ma tobsor li qed jisimgħek kulħadd ukoll. U int xoker għenja. Isma' il-party ta' Love Island ma' min sejra? Mal-Islanders kollha hi. Anke ma' Kjon?

Close u. Connected. Issa li inti Kion qegħdin connected, kemm taħseb li hemm ċans li din ir-relazzjoni tagħkom tirnexxi? Għandu ġurnata b'ġurnata hi. Ifhimni, ma tistax tqabbel il-ġurnata, jiġifieri bilfors hekk trid tagħmel. We go with the flow baby.
Issa dal-Love Island żopp ruħi. Hi, l-oħra.
Imma x'li għandek bih li peress li l-relazzjoni rajnieha u għextieha magħkom, inħossu li kważi kważi għandna nindaħħlulek x'tagħmel hi. X'inhuma l-pariri u l-kummenti li qalulek bih x'tagħmel in-nies rigward ir-relazzjoni tiegħek ma' Kion sa issa? Veru, veru, x'qed jgħidulek?
S'issa?
Ifhem, qatt tagħti każ tal-kummenti. Imma trid tagħti lilna, trid tgħidilna hu. Imma fl-aħħar mill-aħħar trid tara inti xi tħoss inti u tfollow xi tħoss int, mhux x'jgħidulek in-nies. Hmm, all right, darit inna maħħa di, Domink. Mela, darba minnom minn warajk, għalli inti naqra ta' Ering, u fimni għandu raġune. Eh? Imma, xietlu issa li sir taf li għala di? Aħjar għalih, mux xorta biex bieċaw fil-villa. Eh, ġifiri xorta ma tajtilux naqġo rasu jew hekk xejn. Insomma, ja. Too good, ta' Mia, too good. Issa quddiemek sar ċertu kliem minn Selwyn għal Miriam li bejnietna iwaqqa' naqra lin-nisa, inti bħala ħabiba kif ħassejtek hi? Le, jien naqbeż, jien naqbeż għal dak li hu ġust. Dak il-ħin ma rajtix ġust, taqbad u għattilha. Naf li ħabib tiegħek, imma kieku int Le, ma żomm waħda x'di importanti vera, oh. Sewwa mitli għattilha, imbagħad qed jarawk nisa U fuq di ta' minn tammirak sewwa. U jina għattilhom imma tista' tkun fuq raġel ukoll. Eh, le, mhux hekk veru. Għax mhux għax ġas nisa u rġiel.
Le, ma xed naqbdu mija fuq l-affarijiet li forsi jettu ma nstemawx tajb, imma di kienet waħda mill-mumenti fej ħareġ laqxej il-karattru tiegħek u kemm kemm importanti li għamiltu għax di għalla f'ċertu kliem li mhux xira u inti waqaftilha. Naqbilha mela.
Ta' lil ħadd ikellmek jekk hu, fl-aħħar mill-aħħar. Kieku int x'kont tagħmel kieku int kont flokha? L-ewwel ħaġa ma noħroġx ma' Selwyn. Sorry, sorry, kompli. Sorry, sorry.
Aħna iktar jogħġobna l-kelb ta' Selwyn, imma insomma, imma insomma. Ħelu l-kelb tiegħu, eh? Ħafna! Kuċċlu, kuċċlu.

Li kieku kellek, insomma dik vjolenza ikbar, imma insomma, li kieku kellek tagħmel seminar fuq Love Island Eh. u tkellem lin-nies li deħlin fil-villa s-sena d-dieħla, Eħe, liem ikunu l-affarijiet li tgħidilhom biex ma jagħmlux?
biex ma jagħmlux.
Tipprovawx tagħmlu, t- Tagħmluha li m'intom. Il-karattru tiegħek. Oħorġu kif inhu.
Oħorġu kif inhu. Imma eżempju ma taħsibx li l-karattru tiegħek. Fit-tajjeb u l-ħażin tiegħu imma.
Eżatt, meta jien, eżempju, inti fil-ħajja reali mhux suppost tgħid fuq in-nies, imma hija impossibbli li ma tgħidx fuq in-nies. Mhux kulħadd jgħid fuq kulħadd imma. Ejja, imma hemmhekk ħa jinstema' hu fil-ħajja normali ma jinstemax. Imma hemmhekk tinsa dawn l-affarijiet tinsa. Mela dik wieħed minnhom, mela tgħidux fuq in-nies x'iktar.
Tgħidu xejn fuq in-nies. Eżatt. Temmnux dak kollu li taraw. Temmnux dak kollu li taraw. Eh, imma dak in-nies ta' barra. Għax fil-verità naħseb. Għax intom taraw siegħa, sewwa. Eh, mhux hekk.
Aħna hemmhekk 24 siegħa nkunu hemm ġew. Eh. Allura, ovvjament. Jidhru l-best of, su, li jista' jkun mhux ir-realtà kollha, hux hekk? Le. Isma', meta qattu tintredaw fejn l-ajruplan? Eh. Vera li telalu lil Keon. Ejwa xi inti tajt int. L-ajruplan minn wara daru qed eh, Ejwa rajt li qed tiela veru. Insomma, Elenja marbaħċ bla flus. Smajna li anka mpej kellek tieħu biex tużeb. Mela. X'inhu l-pjan ta' Elenja issa x'tixtieq tagħmel? Illallu.
Eh, eh, ovvjament nixtieq nkompli eh, nikber fuq il-makeup għax dak huwa vera passjoni kbira tiegħi. U anka jogħġobni ħafna sirt hekk għandi passjoni kbira dejr għar-radju u għall-media. Trid tiddeffes issa. Irrid niddeffes issa.
Ħa navżak minn issa għal xiex dieħla xi naħossni fid-dover illi jekk ħadt għalik għax Ifhemuk ħażin hemm ġewwa aħseb wara la tidħol għal dax-xogħol fejn kulħadd jgħid fuq kulħadd u kulħadd jgħir għal kulħadd. Imma basta tibqa' inti jien hekk ngħid u ħallihom jgħidu n-nies. Isma', ħajkolli ngħidlek għax għandi confession x'ngħidlek. Għidli qalbi, għidli. Mela qablek kien hawn Kion. Eh. U ltqajt miegħu tajjeb. Eh. Ivvajbjajna. Eħe. U ltqajtlu mal-kuġin.